Онтон тахсан бараммы бу добровольно хаама сылдьабыт. Наһаа үчүгэй аддер куруорка сылдьабыт. Вот. Халгынан хөбүлээтигит? Халгынан хөбүлээн, наһаа үчүгэй хаамабыт, ичигэс паҕайы. Хайдах баара погода болдун даҕаны хаамабыт. Онно диэбитэ бараары сылдьабыт. Тымныы тытта халламмыт, диэппитин төннөрө мааммыт.

Вот, ону буллаҕына, билигин бу фотосессиялыы диэн шеба видеоҕа телефонунан туһанарга обучение обучение баран обучение баран инстаграма сөпкө туһанан маннык олох элбэх херинэн кэриэллэр эбит оннуктарын бадын шебаты кубулаан старинсылар оформляйдыларыгар көмөлөһүөх буоллубут билетэрге ылы ол сайынан бу пенсионердарга кыһынын кэлэн

соруктара сыдьаллар миэстэ наһаа айын элбэҕи хоохтиябы курдук ол иһин ограниченный буолан эрдэттэн суруттара хатын наада так муну көрдөрүөхтара дьоннору хоманнык еще бардак про прогулкалыы дьыллар омуктар болган биттер дитэрин аха Бэбэһэҥге балыкпыт бутурар. Манна түсүппүт хатска.

Чугаһыахха, мин эһигини уһулуом. Шөп бай. Били эдер өттүтүн манна аллаха билген не сезон оннук манна ген дииллэр була. Со били эдердери бүтүөлээбэттэ эргин була. Ол иһин кыһыҥҥа түтүөр манна били дьоммун кытта туур биле бүтүм диэ. субсидиялаахтара алтаатахха маамалаахпын кытта сырытыннарарга онон үчүгэй били спокойно халааска хаалалларын инде аха халгына үчүгэйэ итиини кыайан тулуйбаттар бу итиин ма олох итиини хатаан тулуйбаттар ой наһаа үчүгэй тара ана манна бу иккис телефон бар холон билигин так Маны хайдаханабытый дьара Ага тара Ага дьара бу маннык просто хааман кэлэҕин хэр хэрэнээрин ол онту тутары миэхэ хааман кэлээрин наһарааппакка эдьиийдэрбин билигин видео оҥорормун уу дорогостук вообще Короче, иһин ууга чугас, но наһаа бу оруобуна тахсар дии ол онуохайга ылла. Вай, дачи! Аспыт бэһэ биһи хулларбытыгар эмиэ ныртык күүһүрбүтэ. Үтүө! Били күлбүппү бэһэ энергия ара шөшене чусуйдур, олох ныр күүһүрбүтэ. Сэрэ бу манан маннахакылы кэдэр эбит. Аха. Сэрэ. Аха, мин спокойно бытанны кам. Во, во. Кам. Аха. Манны кэргиэре шөө баатык. Аха, мани местар во, во, во. О, жена еще тетя Тамара. Ага, вот, вот. Аха. Оҕолоор, кэлин эдэрдэр, дьахтар. Аха. Дьара, дьара, маннык аахан иһэбит, өндөм миин аттымын шөбөт аахан хаалаҕыт. Дьэ. Өссө холуохпут. Ой, энергостык.

телефоҥҥуттан хаартыскаттан эмиэ ыраастанар. Осунан ыраастанар кэм билигин. Онтон уже новолунияҕа баҕа санаа сыал туруоруу болар. Туох бар ырахаттар барыта астыннар. Быһыл олох ситиһиини аҕаллын.

Аха. Ити түһэр кэмигэр баран баран ол диги. Иһэр иһэр иһэр иһэр. Одорога стакаш. Дера, турun ara қатска. Қаттыскаға. Раз, два, три.

Хата модельлерим олох түргэнник. Андрейдаҕа амыстаан аҕалам баран эмиэ тугу да эппэппин үөрэппэппин бо. Хам, эргий. Ону күлэллэр. Хайдах билет диэннэр. Наһаа чэй ардах түспэт. Аhaa. Это договор это дебихи така. Да, да, да. Оны салгына үсті шөбе болы. Угу. Шөбе. Дьэ, бу эфири дьонум ийэлээх аҕам көрдөхтөрүнэ кэлэллэрэ. Дөһөбүлэһэн кэлэллэрэ диye. Ага, уонна Өссө эбии дьоннору. Олеся, Аха. холобура бу Сочига бар дии. Аха. Дьоллоох дьоннор кэлэллэр. Ээ. Успешнай дьоннор кэлэллэр. Ага. Ол иһин буоллаҕына бу холобура ити бизнеһинэн, эҥин дьарыктанааччылар игин Били в основном куруук Сочига оҥороллорбут. Да, да, да, мен үлкэлэһэн түбүтүм аҥасда. Онон буолла бу манна дьоллоох дьоннор кэлэллэр диэн. Вот, ону бүтү. Вот, аха. Не каждый же, не все же приезжают. Олихин биһи буолла бу манна кэлэһи дьабыттан. Үөрэ. Мария, Александра. Буоламмыт олох дьоллоҕонун ааҕына дьабыт.

Кырдьаҕас сайын осслабленнай буоламмыт ылбат сайыҥҥа ымсыыра-ымсыыра тиийбэтибит. А так туохха өтөлөөппүт ардыгар курорка бассейннаах этэ онно өтөлөөбүппүт. Үчүгэй баайыта онно эмиэ подогреваемай морской уу. Дии. Уонна ол аадылар курорка балаана хаамай үчүгэй диэн туох минеральный уу баар оны истибит. Ал куртах иммунитетка быарга импортер наһаа тоһулаах

Абастан кэллэхпитинэ олох итиэтэ дьоннор бары муоракка тыытыгар загарты ыһыталлар. Күн аайы уларыйар. Погода уларыйар, аха. Оны дьэ бириэмэтин туһанан күнү туһанан хаалыаххын сөп. Дии. Онон эдэр дьоннор көрө олорор буоллаххытына төрөппүттэргитин ыыттарын. Мен жаммын кытта жаммын агалатаары чинник группа стериен. Таһаныр эрбэх, максимум он киһини Дии? Олорус Онно киһи ордук аһаан, барыларын түһэриэхпин наада, уһулуохпун наада үөрэтэн, ону итинник хайдах хайыырга игин дьоммун кытта. Онно били уон группаны хатырынан тириһинэр ба. Анну. Аа, бииргэ барытыгар. Анну. Сынан. Олбура хастах чону ханна баран

Иһи-уо, туох буолан манна күһүҥҥү кэмҥэ киһи аҕыйаҕа үсүһү. Дьэ? Хайа манна олох биирдэ хаһан эрэ аммаҕа ырыттахпына Сочига кэлбит подругабыт олох туран эрэн хагаарды турабын ханна да месте суох диэбит биһи аммаҕа киэҥ баҕайы хагаардыһытабын кинилэр буоллаҕына турар миэстэлэр суох манна хайын киһи наһаа элбиир онно манна кэлэрбит наадата да хохор хайаны. Ти бэйбэби сайыммыт олох Үшейба. Оннук. Сайымыт үчүгэй. Онон күһүҥҥү түтүгэр үрүн хаасы күһүҥҥү түтүгэр манна кэлэр наада. Олохсуйар буолбуккун чаманна инде күлбүт. Таня мен манна оҕолорнаан биир кэлэн олордулар. Нолар. Кэлэлдер эбит манна. Биир билер кыһым мен Кристина тетей. Оҕолорун кытта дьэ хос симайдаан ыйга 15 тыһынча. Э 12 тыһынча простите. Ыйга 12 тыһынча хаян баран. Оны те гостевой домга биир хос. Үс оҕотун кытта.

Түүҥҥэ характер буолан, наһаа сүдүмаан кэрэмэ утуйаалпын бу күннэргэ ити сессиябын ин туттара сылдьар буоламмын олох түүн үскэ торобун дьоннорум утуй ыныртык утуйаллара ньачаас графика киирэллэр эбит Андрейда мин муллаан эмээхсин курдугунар кэрде турабын онно үстэн түөттөн потому что антах парам тоҕус биэһинтэн биһиэнэ түөрт чаас баманна онну хаҥаланар ты то и ол үөрэҕи бэйэм организм өттү ол имаҕа кэлэн барамын шура кэстен

Хасын. Дии. Инник түбэһэххэ һэ бу лиһини тикэтиигин. Быт кердытыгар. Ол иһин ол барах бардылы олох күүскэ телефону туһанан хасын сассыардаттан обучение, обучение. Тэтэрэтте айын олорон эдьиидэрбин Инстаграмы били туох булла? Хаттар Инстаграмны. Да блогер да буолбатарбыт. Анну э блогер болар жи.

прямой эфир бүттэ биһи дальше бардыбыт барытын көрдөрбөппүт ин чай спокойной ночь